Ko te kete ngē, uē ā, uē ā. Ko tēnei anō rā te mākuru kōroiroi o rā ki a rātou ko ngā mate. Nā, kua riro atu ki te poa, kua tū, kua tukia e te ngau o Anu Mātao, e te ni o te tē o Tiokōreperepe. Me okioki e koutou ki te okinga o nga mātua o tua wakarere ai a ai pu a kawa mo ai tua. No reira moi mārie te moi e au ai te moi e rarau Kāti. Aranga ake ko tātou te onga waioranga, ora ki te waka tupua, ora ki te waka taito e ora e ai. Waka tau mai koutou e tatau mai nei i tēnei pō e noʻoaumaru ana nā koutou rā ki ngā kāinga ki roto i tēnei wā o te korona, whakatau mai, whakatau mai, whakatau mai rā. Ānei rā a Tiati Awa nō runga i te rangi e tae kotaʻi ana ki te taki karakia, ki te iki wairua mo Te Iti, mo Te Raʻi, te katoa. koutou o ki nga uri o Taranaki tena koutou tena koutou ana tena koutou katoa no reira ka timata au ana ko nga karakia mo te po nei na ko tenei karakia timata e ata ki runga e ata ki raro e ata ai ai e ata tu tu ka taka tu tū te winiwini, tū te wanawana, tū ana Te Waka Ngū ā Mai ki tēnei tauira ana e karakia ai i te pō nei. Ta i anō rā au rongo ki Ranginui e tū nei, au tū ki Papatuanuku e takoto nei. Au ora ana ki te wai ao ki te ao mārama a tūturu ō iti waka maua ki a Tīna, Tīna, aumi e, ui e, tā iki e. A nō reira tēnei au e ngā rua i te wenua, e ngā rua i te rangi, e ngā rua i te wawā, ki a koe e ngā rue e.

tēnei ka wai taumata, tēnei ka wai marae ware o ngā mātua i au e ngaro nei. O waia e au taku tapuwae, e oa tapuwae no Tāne, e oa tapuwae no Tūmātauenga, ai oa waka pakari nō Rongo, Tēnā kia waka ngū a mai ki tēnei piringa e, tūturu ō uti waka maua kia tīna, tīna, aumi e ui e, tāiki e. Ka taʻi anō rā e te wānau ka uri ki tēnei karakia, he karakia anō, he karakia nā mō ngā tai. I tipu i te pō, i kume i te pō, i weu i te pō, i aka i te pō, i tā Moremore i te pō. Ka tupuria, ka tupuria. Kei te wakawiniwini ngā tai o te pō, kei te wakawanawana ngā tai o te ao mārama, kei te wakarurutu ngā tai o Pūpuke, ko Manatū ki te rangi, ko Renau ka tupu te puke i waenga, ko Rongo, ko Tū, ko Rū,

Kai te ata nga nga hai ko te tai o rongo. Kai te irere ko tai o te wai. Kai te pa remo ko tai o te ko atu. Kai te kotokoto ko tai o te kiore. Kai te pa kii ko tai o te mauku. Kai te wawa ko tai o te arakeke. Kai te toto ko tai o te tutu. kai te mania, kai te wekē ko tai o te rākau, kai te kōriʻi, kai te wāraki ko te tai o te manu, kai te patō ko tai o matua ūū nānā i kai wao te tākere o Taʻatuna, kai te pū ana, kai te pū ana ko tai o te aʻi. Kai te wirikō ka rere ki roto i te rākau kai te roro uio ko te tai o te mātangi. Kai te matitī kai te matatā ko te tai o Maru. Kai te rito i waʻo ko te tai o te atua. Kai te tuʻi, kai te rapa, kai te ānai te uira. kai te āniwaniwa, kai te āeiei ko tai o Tamarau waka piri ki te emaema ka eke ki raro ki te iorangi ka puta ko Maru Rerekiwao tūturu ō iti waka maua kia tīna, tīna, aumi e, ui e, tāiki e. Ka tukua ki a koe e ware.
Nā te nana tātou e tau ana, e kaikona ai a Te Ati Awa tōna iti, tōna rahi, e kōkiri nei ōna waka rite, ā, taki ōna karakia ki runga i te mate urutā pā tonu nei i a tātou puta ki te, ki te maunga, puta ki te motu, puta ki te ao, piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga. Ka rere manu ki uta, ka rere manu ki tai, ka, ka kī waiora e. Ka tutū a Uiouio i nuku, ka tūtū a Uiouio i rangi. Ka ruku, ka puea, ka taupua, kai matanuku, kai matarangi, kai tauru a Waikinui e tau nei. Tēnei te ara o Tokomaru. Te waka a Manaia, ka ū ki uta, ka ū ki tai. Ka eke a Tamara, kai ora, motu marae rotuhia te whare kai mo aka tino. Ka rongo Rangihāwea tikina tangohia mai. Hei hauhanga i te ka uirongo, ko rongo, ko pu, ko rongo ko hana, ko rongo i pi ere, ko rongo i akere. Ko ia ko Tokomaru e tau nei. Toki te pia, Toki te tangatanga i te ra, kai te uru o Owaiki-nui e tau ana. Na timata kei te ra karakia te ra o Tokomaru. Tokomaru te waka e kokiri nei ona wakarite. Ko to manawa ka taku manawa ka tana manawa ka uru ora. Ka uru ora au ki ta wenua, ka uru ora au ki nga tangata, ka uru ora. Ka uru ora o ki ta marae, ka uru ora o ki nga rakau, ka uru ora. Ka uru ora ki runga ki ta rangi, ka uru ora i nga tua, ka uru ora. Ko te wakauru ora i ta kaununuku, ko te wakauru ora i ta kauroroa, ko te wakauru ora i ta kaununui, e uru ora He waiao ki te ao mārama tūturu whakamaua kia teina, teina aumi e ui e, tāiki e tatau. E āta weteweta i ngā kaupapa ki runga o ka kokohu ka rewa i a Paul Wenerei ana ēnei tātai karakia kua wānangahia nei ngā tohunga o tērā hōtaka. ana i ētahi o ana karakia. Ko Hiringanuku, ko Hiringarangi, ko Hiringa Kōrero, ko Hiringa Wānanga, ko Hiringa Tau, ko Hiringa Taketake ki te waiao, ki te ao mārama tūturu waka maua kia teina, teina aumi e ui e tāai ki e kua rea ko tātou e wānangahia nei ōna wānangatanga i roto i tēnei mate. Ana ka uihi wero kore rānei. Tōna mutunga hei painga nō mō te katoa. Nō reira ēnei tātai kia haumaru nei tātou i roto i tēnei āhuatanga. Poua ki runga, poua ki raro, poua ki tā Moremorenui nō rangi, ki tā Moremorenui nō papa. E rongo e ai o tēnā tau i tō pau ka tū. E kore e uia, e kore e unu ia, e kore e inga, e kore warara. Tenei matou nga pou e tu ana. Tuturu wakamaua kia teina, teina aumie ui e, taiki e tena tatou e tau ana. Ka pai, tena koe ware, ka tukua ki a koe e Karepa, karakia mai.
Tua whitianuku, tua whitiarangi. Ko ngā paiaka rā o te rākau nāna rā tātou whakarauhī mai. Ko ērā kei tōna rākau e tarapeke māi ana, anā, koia ko Ngāi Tātou Peangi e tēna. Ko Tikinui, ko Tikiroa, homai rā te aitanga a Tiki, ka tere uiui, ka tere wawā, ka tere te pararākau. Ko te waka mākuru mai i o Te Aitanga atu ki Kapakapa, koi te tuhunga, koi te kōanga, koi te ākoko. Kia waka rongo ake e ura ki te paki rā toi reo e kōkō mai nei, pōpō, peopeo, pōpō, peopeo. I au e noa ana rā i te pākauraro o Ngāti Aumia, o Ngāti Kāre ia o ngā ātiruanui o Te Atiawa e tū nei i te matenga i te pare raukawa e kore e pahure ake rā i ngā mihi ki tō tātou waeine, tēnei a Te Wānau Andrews, tēnei Te Wānau King, otirā, a tēnei rā a Te Wānau Reihana e tangi atu nei i konei i te kākā, i te pai o te kākā e noho nei au i ā Te Atiawa ki Whakarongotai e noho nei au.

He ikaka wakairi ake ki runga i te tū watawata kūmea maumau mai ka ikaroa hei koi mai. Koi mai, koi mai te rangi nui a tū nei, koi mai, koi mai te papa e takoto ake nei. Kia kai mai rā i te tini, i te mātoro o te pō, te rearea o Hune nui i te pō, e hai, e hai. Pīpī rā, toia mai rā te awa, toia mai rā te wai. Kauria rā te wai, kauria te manu, kauria e wai, kauria e manu. He manu e, manu te ukiuki, he manu e, manu te ukauka. Ukauka rā ngā tapu wai a Tāne tū atu whiu atu te kakau o taku oi nei tai ki mua tai ki roto tā ki ta aki. E uru ora, e uru ora nei au e. Tāne matau e nau mai rā kia piri nau mai kia tata. Tēnei te ia ia, tēnei te koronga, tēnei te tukia, tēnei rā te mate. Kimi atu ai rā koe kia mate i te ia ia, kia mate i te koronga. Tane matau e, tāki nei te pū, tāki nei te weu, tāki nei te aka, tāki nei te tāmore. Mōu nui ki waho, mōu nui ki raro, mōu nui a rangi nui i a tū nei. He tiroanga rā i te rākau a tēnei i ariki e tū, tēnei rā te riri, tēnei te patou, tēnei te taua, he taua. Ko ia ra e rongo wakaire ake ki runga turuturu rawiti wakamaua kia tina. Hui e! Taiki e!
Ka pai tena koe e Karipa. Katahi ano ra ka huri ki a koe ai te Tiamana, na au te karakia nainei me nga panui mo te iwi. Tena koe.

Ā, tēnā tātou e tautoko ana i ngā mea i ka tika, ā, ki ō tātou nei mate maʻa, huri noa i tō tātou maunga, huri noa i te motu, ā, koutou rā haere, haere okioki atu rā. Ā, ki a tātou anō ngā kanohi ora e kōkiri tonu ana i ngā kaupapa maha o te wā, ā, tēnā tātou. Ā, mihi ana ki a tātou katoa, ā, Mai uh, Tiatiawa, uh, e me i ana, uh, mai uh, tēnei, tēnei taa o te maunga uh, ki a tātou katoa. Um, just wanting to catch up on some pānui, and I know

you know, preparing our kids for the end of year and all of those things. And really, this is just a message to look out for ourselves, um, look after ourselves, take care. Um, me te mōhio nei, maha ngā mate. Maha ngā mate e tau ana i rongi a tatou katoa. Nā reira, e aroha nui ana um, kia tātou e noho pani tonu ana. Uh, me tēnei te kōrero kia, kia kaha rā, Ā, kei konei ō iwi e manaaki nei ana, e tuku ana te karakia e tuku atu te aroha ki a koutou katoa. So with so much loss um, that has been experienced around our maunga, um, especially in the last couple of weeks, um, a lot of us are, are feeling the pressure of that coming into the end of the year. And I think I just want to um, let you all know that

there's added things with our mate and with COVID and with other things. So, um, you know, just really a message to to reach out to people and look after one another. I always say this: be kind, um, but you know, I I truly believe me aroha tatou kia tatou. Um, i tēnei wā tau maha, a, i te wā o te kirihimete me ngā rā whakatā. Nā reira, koirā tāku i tēnei wā, mai mai tiatiawa ahakoa he iti he pounamu ne taku tima na reira e me i ana uh, ki a tatou uh, me whakakapi aki i to tatou nei waiata o, o tiatiawa ne mm. e nga iwi o te motu nei he rau kurara tenei